Thlir-tu zawng zawng te inzir vai in chibai kan bawk leh vek chauh a, tun ṭawm a movie kan rawn tih chhuah tur hi this print major sangha zakua sumkua pariat a an tih chhuah kan nen ho leh dawn a ni. Movie bul ṭanna chuan San Francisco FBI Department lam an lo lang a, Police Detective pahnih Frank leh Matthew te chuan an Police Officer niin a hma thei in, Fbi building a chuan lut ru a, midang tana luam phal lohna room, only for authorized personnel tih intar kawk naah chuan an lut ru a. Computer atang chuan data an duh zawng te chuan va ru chhuak a. Bone marrow transplant nei tur atana an mi duh tak an va zawng a ni. Rei vak lo an zawt hnu chuan Peter Zee tih hming zawnah chuan an tawp ta chat mai. An han bih chian chuan, Tualtha, Mi nghaisak leh pawngsualtu buai nei lo ni deuh nuai a. Peter hi Pelican Bay State Prison a tang mek niin midang zing a cheng ve lo tura a bik taka khung hran mek a ni nghe nghe. Mumal taka lehkha zirna leh thiamna pawh nei em em lo ve ti lo chuan IQ te chu nei tha phian luai a. A IQ pawh tena atang chuan za sawmnga chunglam daih a ni. Chu bakah ṭum hnitlan chhuakin police pahnihat hata, A ṭumhniahna phei chuan a nung chunga hal hlumin a ID leh passport te chu chhosakin police bum nan a hmang a. Peter zei hi mi vakvaisa tih a chu a ni lo tawp mai. Mipui rilru han chawhbawi vel a, han rikrap kual vel nuam timi niin a fing ru phian reuh a ni. A tukah chuan Detective Frank leh Police Captain chu Peter hmu tur chuan zêl lam pan chuan an chhuak dun a. An va tlawh chhan hi Frank tan Peter a hmuh hma chuan a chhan an hre bik mai lo. Frank chuan thil awmzia sawiin Peter hnenah chuan a fapa kum riatmiin leukemia natna a nih thu leh bone marrow transplant bak chu kawng dang an nei lo thu a hrilh a. Data an va ruk chhuah atang chuan Peter hi a mil ber niin naupang chhan chhuak tura an mi duh ber nih thu a hrilh a. Peter chuan chu thil a lo inrawlh chu a duh chiah lo. Khawngaih dil hmasa tur chuan a han chhaih buai kual hmasa velah. Frank chuan a rilru chawhminh ngei tumin a thlem kual vel a, A chhan chu ani chauh chu a fapa chhan chhuak tura kawng awm chhun chu a ni. Mahse tiang taka thubuai ngah chu hman ala rilruk ngai bik hauh lo va. Frank chuan zel chu chhuahsanin a fapa Max hmu turin hospital lam chu a va kal a. Chutah chuan chanchin thar tha lo tak mai chu doctor chuan a lo hrilh zui leh a. Max-a chu transplant neih fat a nih loh chuan kar tam hmun a nei tawh lo thu a lo hrilh a. Frank hnen tah chuan a rang lama inbuatsaih vat tur chuan thurawn a lo pe a. Frank chuan a ngaithla tha peih meuh lo. Max chuan a natna chungchang chu engmah a hre lo a. A pa chuan lehkhabu thar a rawn lei chak avang chuan a hlim em em a. Lungngaihna reng reng nei lovin a khawvel hun chu a la hmang ve mek a ni. A pa erawh a fapa natna vang chuan a rilru a pik ru hle tih a lang thei. A natnate chu a taksa chuan hmuh theih khawpin a rawn lang chhuak tan tawh a, a thi mai dawn ni te in a inngai ve rum rum thin. Frank chuan a cancer chungchang chu hrilhin donor tur pawh kan hmu tawh a, a rimati thlap tawh a ni tiin dawt a hrilh a. Naupang pawh a hlim phah hle. Mahse a pate sawi chu a theihnghilh thei lo. Transplant chu fail thei a ni si. A pa chuan thei tawp chhuahin, A ṭha thei ang ber in kan ti ang, tiin a hnem a. Chutih lai chuan Frank chu zêl aṭangin phone call a dawng a. A tawp a tawp ah chuan Peter chuan Frank tang ngenna chu a pawm thu a rawn hrilh a. Mahse confirm hnu tak neih hma chuan Mark chu rei lo tawh e hmuh ve duh thu a sawi a. Frank chuan hla sa tih deuh mah se, a tukah Max chu a hmuh thir tur thu a tiam zui a. A tuk chuan Max leh Peter te pawh room ah chuan awm dunin Peter chuan, Ka pate tiin min kuh thei ang, an ti vel a, i donor ni turin rem ka ti e, tia sawiin Max a lawm lutuk chu a pa bulah tlanin a pa chu a va kuah nghal. Mahse Peter chuan, Ziak ngeia thutiam an dah hma chuan, An khuahkherhna atanga zalen taka chhuah tir a, mi dang zinga khawsak tir ve tur chuan a ngen a. Zêl han pak hawk leh vang vang thei te chu a duh a. Chu bakah chuan zêl chunga library hman te, computer internet khawi theihna te chu a demand nual bawk. An warden chu a thawhpui tha thei meuh lo va Frank chuan. Peter a thil duhte chu pek mai a rem ti hauh lo. Frank chuan a tih luih deuh hrak hnu chuan a zal ta deuh a. Peter chu cigarette peiin consent form a sign mawlh mawlh lai kan hmu zui a. Police te an kal sawn hnu chuan Peter chu amah chauhin a awm ta. A pheikhawk hrui chu phelhin a ban rek ah chuan nghet takin a puar sau sau a, kut zungpui chu a titliak ta pawp mai. Hei hi tlan chhuak tura thil ruahmanna hmasa ber a ni. Chuti lai chuan naupang khawngaih tlak Max pawn Peter a teh ang misual buru lutuk tak mai. Hnen atanga donor dawng tur chu a lo lung ngai ve hle mai a. A pa chuan tawngthla muanin, Kum upa tak mai thisen i dawn avangin i tar phah ve dawn reng reng lo, ti ang chiah chuan Peter-a sualna te chu i taksaah i kaichawng thei reng reng hleinem tiin a lo hnem a. Zir lamah chuan Peter pawh a inpuahchah chho mek zel a. A ruka drugs dawr thin te hma chuanin mahse a ni ang Sumdawnpui chu chhuapa chuan a lo duh hau lo. Modi ho an enkawlna damdawi narcan an tih chu deal in an vau zui bawk a, drugs dealer chuan enga tan nge hman i tum tiin a lo zawt a. Petel chuan a hun takah mi zawng zawngin chiang takin an hre mai ang tiin a chhang. Peter chuan library computer chu hmangin. Internet atang chuan transplant an tihna hmun tur hospital chu a lo zir chiang vel a, chutih lai chuan duty rawn lutin Peter chu games keh loh chuan a lo awm der vel a, a chhan chu an rin hla loh nan a ti a ni. Chutih lai chuan police force lam pawh an inbuatsaih nasa mai. Hospital lamah Peter hruai a nih hunah him taka thil kalpui lo an hlau a ni. Helicopter chuan chunglam atanga lo vilhin. Sipai motor chuan a hnung leh a hma lamah escort thlap in chu ni ropui lo thlen hma chuan dealer chuan Peter chu nitin dawr satana damdawi chu a rawn pe a, pakhat chu lo thawk ruh zauh in sale a amah chauh a awm hnu chuan Peter chuan damdawi bur chu hruia hling bet in a ha ah chuan a ṭawn bet a, a dawlh zui ta hmak mai, a mamawh hun a phawr chhuak leh mai dawn a ni. A tawpah chuan transplant ni chu a lo thleng ta nge nge a, mi za lai chuan motor hrang hrang atang chuan an veng zui a, an phuar hlawm tlat a, khumah an phelh sak zauh a ni. Hun khawral ei lo chuan an phuar sawk sawk a, doctor ten an buaipui a, damdawi vel an han fit fel lai chuan a kut chu tal put in gas pipe chu la in duty leh doctor te chu a bei zui ta chiang mai. Chunglam atang chuan Frank chuan a lo hmu a, Tlan thla zuiin an kan nasat hma chuan a zuk tanpui sawk sawk a. Peter chu thawmhnaw suk tur an dahna hmunah chuan a tawlhthla zui a. Doctor form chu inbel zuiin a ke a chain an hlinna leh liam nei chung chuan a bi ru zui a. Room pakhatah chuan lutin doctor chu laser kan hmang chuan a ke phawrhna chu philh tir a tum a, chain chu tihchap tir a tum a ni. Chumi hnu chuan emergency room ah chuan tlan lut in a hliam chhawk tur tam dawi ril zui a. Chuti lai chang feng chuan silai rawn tin zui in Peter chuan, Doctor Samantha chu man in Frank ta hnenah chuan, Na chhawk na chu a pek loh chuan a hrawk a, zei tur in a vau zui leh bawk a ni. Chuti lai chuan Frank chuan Peter chu kah mai a dut a. Samantha chuan, Min kap tel palh a nih chuan bone marrow chu a fail vek dawn a ni, tiin Max chuan tranplant chu a dawng thei ngai lovang. Kap lo mai rawh lo ti ve thung a. Police Wilson-a chu parda phen atangin a rawn chhuak thut a, Peter chu pistol chuan a rawn tin zui. Doctor chu chhuah nghal turin a rawn ti ve leh. Chutia an philih buailai chuan Frank chuan Peter-a chu. A pistol chu a pe ta daih mai. Hasan chu an tihlum palh loh nan amah a inven theih nan a ti a ni. An chet phung leh awm dan chuan Frank te fapa nun chhan him chu an za vai mai chuan an ngai pawimawh tlang a ni tih a chiang hle. Policeman Wilson leh Peter te nepna karah chuan Frank chu a rawn tla zep ve leh a. Peter chu tihna ta phal lo ni. A tlan chhiat pah chuan Peter chuan Wilson chu thil lek lek chuan a kap leh hram a. Captain leh a team te an lo thlen chuan Frank chu captain chuan a rawn hau zui hrep a, I fapa chhan i tum luat ah midang nunna i ti der thawng zo zai lutuk tawh tiin a chet dan mumal lo lutuk avang chuan Frank chu an man zui a, police station lama hruai an tum chuan pawn an va thlen chuan mipui kar ah chuan police te chu nam lut in Frank chu a tlan bo zui ve leh a, chhung lamah chuan Max a hnar atang chuan thisen a lo chhuak a, Samantha chuan a lo enkawl mek bawk. Ang kiangah chuan police officer Mathew pawh a awm ve in, mahse Peter chuan rei lo te a rawn ching chau zui ve leh a. Samantha hnenah chuan hospital chhunga Syroclofen an dahna hmun chu hrilh turin a ti a. Max hnenah chuan ka thil duh min rawn zawn pui phawt sela ka rawn kirtir leh vat dawn a ni tiin a tiam a. Frank pawh hun tam khawral lo chuan Peter a zawng turin hospital ah chuan bike in a rawn tlan lut. Matthew a tanpui hma chuan Max a him leh him loh chu a en hmasa a. Matthew hnenah chuan a fapa chu lo enkawl tur a hrilhin pawn lamah chuan a chhuak zui leh a. Chutih lai mek chuan Peter chuan Samantha chu Profen pahnih chu bag a phung tur a tiin electric khawl pui awmna lam chu hrilh turin a ti zui a. An rilru lak pen nan chulai hmun chu tipuakin an hmuh hmaa tlanchhuah chu rilruk a ni. Chuti lai chuan a rin loh lai chu in Samantha chuan chet a la thut mai. Peter-a hmaiah chuan a va zui a, a tlan che nghal. Frank nen chuan in tawk in Frank chuan police hnenah hrilh lo tur chuan a lo ngen mawlh mawlh a. Peter an tih hlum chu a hlauh ber a ni. Samantha pawn awl e tiin Max awmna lam chu a pan nghal a. Frank leh Peter te chu room ah chuan a in tawng hlawl mai. Peter chuan Profen chu. A lo keng vung mai a. Peter-a chuan, Profen chu tipuak zuiin a tlan che zui let a, chu thil puak chuan hospital ka rent chu tibuai zuiin a thim zui ta vek mai. Ventilator te nen lam chuan an thi vek a. Matthew chuan Max chu building hlui lamah chuan bridge atang chuan a nawr phei a. Frank chuan Peter pawh building hlui lam pana kal mek thu a hrilh zui a. Bridge a tlan lai chuan an rawn kap zui chiam a. Mahse Frank chuan a rawn chhan zuiin police ho light te chu a kah chhiat sak a. Suat team te chuan hospital chhungah chuan luh chilhin Peter pawn hun tam a nih dawn tawh lo. Peter chuan inphenna tur tha zet mai, Suat team ho tu pa ber chu a man ta hlo mai. Control room a kal chu phal sakin kawng khar zawng zawng chu kharin hospital building chuan lockdown nghal hmiah mai a. Chuti lai chuan Samantha chuan a thei anga ranga building hlui lama doctor than vat turin a lo ti ve a. Naupang khawngaih thlak tak avang chuan a beidawng tak zet tawh a ni. Frank chuan mi dang lak atang chuan thawk ruin building hlui lamah chuan a luh ruk pui a. Peter chuan CCTV atang chu an lo hmu reng a, gate an va thlen chuan luh a lo rem ti lo. Frank chuan luh tir tur chuan Peter chu an thlem leh te te a, a hnu chuan an lut thei ta hlau mai. Frank leh Samantha te chuan Peter ana a rua hmanna a kalpui mek lai chuan Max chu an pan nghal a, Peter chuan a mihrente chu inchung lamah chuan hruai chauhin, Bridge bulah Prophet-na dah chu kau pawh a tum lai chuan Frank chuan a lo hmu a, mi dangte chu hrilhin Bridge hnaih lo tur chuan a ti a, amah chuan a kap puak zui ta. Tunah chuan Frank, Peter, Matthew leh Max leh Samantha te chauh chu hospital chhungah chuan an awm tawh a ni. A hnu chuan Matthew, Samantha leh Max te chu room-ah inkhar khumin pawn lamah chuan Frank leh Peter te chu an lo inhmachhan leh a. Peter chuan tha a tum. Max chuan kawngkhar chu hawngin a pa chu a va chhan zui a. Peter chuan a ruam hman hna na hnung ber atan Max ngei mai chu hmangin mawk room ah lutin Panel atanga inhnuai laia chhuahthlak chu a rilruk a. Peter a thiam zawng tak a ni. Bang chu chhuchhiain Max hnenah chuan lawm tur hrilhin. A theih phawt chuan a nun a la chhanhim sak tur thu a hrilh zui a, a kalsan zui ta a ni. Zan khua a en chei buai hnu chuan khua pawh lo var lek lek ta mai. Frank pawn chhui zuiin a va hnaih chilh hle a, motor pawla a inkhalh chhuak lai chu a va hmu hman. Police car hmang zui vein Police aidi hmang chuan control room lamah ṭam puiin a va dil a, Peter chu Um zui zel in rei vak lo ah chuan bridge chunga Petera motor awm chu a va hmu a, bridge operator chu call in Frank chuan Captain hnen ah chuan Peter man na tur lo ruah hman tur chuan a hrilh a. Bridge a Frank leh Peter a in hma chhan lai chuan Captain leh a team te chuan helicopter aṭang in Peter chuan rawn kap zui a, mahse Frank chuan amah zawk in kah tir in, Peter chu a va chhan a, Peter chu tlan chhe zui leh in Frank chuan a kap zui ve ta. Tui ah zuang thla ah Frank chuan zuk chhan chhuak leh in hospital lam ah chuan a hruai let leh nghal a. A tawp ah chuan transplant chu an kal pui a, Max a naupang khawngaihtlak tak mai nunna chu an chhan thei ta a ni. Max chu a pa chuan a rawn harh chho hun chu a nghak lel tak in a lo thlir reng a. Hlim tak chuan a rawn nui ta var var mai. Peter pawh la dam zin. Guard hnenah chuan Max chu a that leh that lote an zawt a, khum chu tawlh thutin guard chuan a silai a awm lo tih hria. Movie tawpah chuan Peter chuan silai chu a hum vang mai a. Guard lua tak chuan kap zuiin car chuan a tlan bo zui leh ta a ni.